Intlabt nagħmel dokumentarju dwar l-Unjoni Ewropea. Tajjeb. U allura hawn qegħdin. Dik il-bandiera tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri hawnhekk x'jiġi? Jien, John Mallia, ma naf xejn fuq l-Unjoni Ewropea. Qiegħda l-Parlament ġejt niskopri. Welcome to Seguni. Għaqqat it-tim u rħejni l-aeroplan fejn dawn is-sitta qudiem net lussu li ma bħalu saqajja ma gawdew qatt. Imma jekk jaqa' l-aeroplan, l-ewwel Nikola, jien. U bħal dejjem il-ħidma sfiqa bdiet mill-bidunet. Il-landjana fi Brussell u tlaqna fi triqitna

biex imbagħad tlaqna lejn il-binja tal-ewwel istituzzjoni li se nindagaw x'inhi u x'tagħmel, il-Kummissjoni Ewropea. U hemmhekk iltqajna ma' Colin Scicluna, Head of Cabinet, iċ-Chief of Staff ta' Ministru. Malta, sewwa, hawnhekk għandna kummissarji mhux ministri. Kull kummissarju għandu responsabilità u aħna l-qasam tagħna huwa d-demokrazija u d-demografija. Malti jien minn tas-Sliema, għandi 57 sena, ili Brussels perjodu mhux ħażin, ħdimt ukoll mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta u l-aħħar post li kelli kont ambaxxatur ta' Malta Vjenna. Dal-bieb mhux se jinftaħ awtomatikament. Le. Inti hawnhekk fejn tgħix? Mhux bogħod minn hawnhekk, post pjuttost ċentrali jismu Ixelles. Jekk tinsa li m'hemmx baħar, Ixelles qisu t-taslima ta' Brussels. Diversi restaurants, nies joħorġu, hemm ħajja barra, avolja hawnhekk it-temp mhuwiex bħal Malta naturalment. Għalkemm ħareġ, eh, għalina? Iva. Kif tasal hawn biex ikollok kariga bħal di? M'hemmx, m'hemmx regola. Kuġin li jirranġalek. Le, le, hawnhekk ma jaħdmux hekk l-affarijiet. L-ewwel xogħol li kelli kien bħala trainee. Meta kont student fl-Ambaxxata ta' Malta hawnhekk Brussels, Meta konna għadna kif tfajna l-applikazzjoni biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad kont involut fin-negozjati, fit-tim li kien qed jinnegozja l-adeżjoni ta' Malta. Meta kont student studejt il-liġi jien u kont parti minn organizzazzjoni jisimha ELSA, European Law Students Association. Dak iż-żmien Malta ma kinitx parti mill-Unjoni Ewropea. Kont ninħaraq nara lil sħabi ta' pajjiżi oħrajn jagħmlu l-Erasmus, iduru, jagħmlu. Dejjem kelli din ix-xewqa li b'xi mod nikkontribwixxi li aħna jkollna l-istess opportunitajiet. L-Ewropa huwa l-iżgħar kontinent. ġeografikament, però tant huwa rikk, tant hemm diversità, tant hemm affarijiet differenti, tant hemm storja. Però fl-istess ħin hemm ħafna affarijiet li jgħaqqduna wkoll. Waħda mill-bażijiet, mis-sisien tal-Unjoni Ewropea hija sistema ekonomika li hija soċjali. Għandek is-swieq li jmexxu lill-ekonomija tagħna liberali, però fl-istess ħin għandna kuxjenza soċjali. Il-missjoni tiegħi u hekk naħseb li nerġgħu nagħmlu U-turn oħra jew hawnhekk ħajt u tieqa. Għadni ma tliqt, dawn huma kollegi tiegħi. Ġa dawn l-uffiċċji x'hawn? It-tim tagħna. Il-Viċi President għandha dat-tim, il-Kabinett, jiena il-Head tiegħu, u għandna qegħdin xi 20 ruħ, 22 ruħ. Jiġifieri ġo kull wieħed minn dawn l-uffiċċju huwa xi ħadd li jaħdem għal dan il-Kabinett. Eżattament. Mela nerġgħu nieħdu passiġġjata għal hemm għal issa. Il-Viċi President hija mill-Kroazja, allura għandna numru ta' kollegi li huma Kroati, però hemm nies ta' kull nazzjonalità. Fil-fatt hemm regola li ma tistax kulħadd. fit-tim ikun mill-istess pajjiż. Tant biss se nieħdu mixja u nibqgħu sejrin fl-uffiċċju tiegħek. Il-Kabinett huwa demokrazija u demografija. Demografija. X'kiena abbinahom flimkien dawn it-tnejn? Fil-fatt jagħmel ħafna sens, mhux biss għax it-tnejn huma dwar id-demos imma anke minħabba l-fatt. Demos, fakkarni. Poplu. Kulħadd qed jgħix iktar. Statistika waħda li nista' nsemmilek, tarbija li titwieled illum għandha fifty fifty ċans illi tgħix sa 95 sena. Imma di qed ġifieri din hija xi ħaġa li dejjem kellna x-xewqa għaliha li ngħixu iktar, però qed tippreżenta problemi oħrajn. Qed tippreżenta problema għaliex hija abbinata mal-fatt li qed ikollna inqas tfal. Jekk għandek inqas tfal, il-workforce tiegħek ħa tonqos. U jekk tonqos il-workforce se jonqsu t-taxxi u allura l-flus għall-kura tal-anzjani, pensjonijiet, eċċetera, eċċetera. Jaf allura tagħmel għomrok taħdem għall-pensjoni li ma teżistix, komplejna. L-ikbar kawża ta' brain drain fl-Ewropa mhijiex iċ-ċaqliq tan-nies, huwa l-fatt li għandna wisq nies qed jirtiraw kmieni. U jitraw kmieni mhux jiġifieri jieħdu l-early retirement ta' 50 sena, ta' nies li ta' 63 sena jew ta' 65 sena li kieku għandhom l-opportunità jkomplu jaħdmu, però skont il-liġi ma jistgħux. Imma din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea tidħol fiha jew hija xi ħaġa nazzjonali? Hija ħaġa nazzjonali, però l-impatt. tagħha hija ħaġa li għandha effett fuq l-aġir tal-Unjoni Ewropea għaliex l-Unjoni Ewropea hija responsabbli, per eżempju, għall-kompetittività tal-Ewropa, għall-prosperità tal-Ewropa. Allura, trid jew ikollok in-nies jibqgħu jaħdmu iżjed, jekk jixtiequ, ħadd ma ħa jimponi xejn. Diffiċli din biex issemmiha, imma l-migrazzjoni hija importanti. Jiġifieri, jekk inħarsu. Għalfejn tħoss li hija diffiċli li ssemmiha? Irridu nagħmlu distinzjoni bejn migrazzjoni legali u migrazzjoni illegali. jidħlu eluf ta' nies fl-Unjoni Ewropea jaħdmu legalment. Malta jekk ġifieri jekk tmur l-isptar jew jekk tmur f'dar tal-kura tax-xjuħ ħa tara li l-maġġor parti ta' nies li jaħdmu hemmhekk mhumiex Maltin. U għandna bżonn li jkollna dak it-tip ta' nies, inkluż minħabba l-fatt illi n-nies qed jgħixu iktar. Allura iktar għandna bżonn ta' kura għall-anzjani. Dak ħafna nies li jiġu jaħdmu Malta fil-gaming u oqsma oħrajn. Ħafna minnhom li huma Ewropej allura għandhom id-dritt li jiċċaqalqu minn pajjiż għall-ieħor. Però għandek ukoll nies li ġejjin minn barra l-Ewropa. Ewropa u tajjeb illi jkollna dak il-possibilità illi jkollna talenti ġejjin minn banda oħra wkoll. U aħna x-xogħol tagħna huwa, r-rwol tagħna huwa mhux illi nimponu xi soluzzjoni fuq xi ħadd, imma illi nuru l-evidenza u abbażi ta' dik l-evidenza ngħidu issa jekk tridu tistgħu tagħmlu hekk jew hekk jew hekk jew hekk. Ejja naqbdu naqra l-proċess leġiżlattiv. Mela inti għandek il-President tal-Kummissjoni li taħt għandha. Hemm tliet Viċi Presidenti Eżekuttivi u mbagħad għandek ħames Viċi Presidenti oħra. U mbagħad il-Viċi Presidenti għandek il-Kummissarji li huma 27, għax wieħed minn kull Stat. Le, għax is-27 jinkludu dawk it-tmienja li huma l-Presidenti. Għandek il-President, Viċi President, Executive Vice President, ġifi dawk jagħmlu disa' b'kollox, allura għandek 27 minus 19. 19. Ok. Le, 18. Sebu xi- 19 plus 8, 27. Naħseb din editjawa. Fil-kulleġġ ta' kummissarji għandek 27, jiġifieri wieħed jew waħda minn kull Stat. Il-Ġermaniża hija l-President Ursula von der Leyen, jiġifieri m'hemmx Ġermaniż ieħor jew oħra. Eh, dik ma Jiġifieri, għoddejtix. eh, von der Leyen hija wkoll il-Kummissarju mill-Ġermanja. Barra minn hekk imbagħad għandek il-Parlament Ewropew li huwa elett direttament, ħajkonna l-elezzjonijiet f'Ġunju, li għandu r-rwol li jħares lejn il-Kummissjoni fejn naħdem jien, jivverifikaw li ċerti affarijiet qegħdin isiru kif suppost, però l-Parlament għandu r-rwol ukoll li jilleġiżla. Però fis-sistema Ewropea mhuwiex il-Parlament waħdu. Il-liġi tibdew għandhom. Għandek dak li jseħħ id-dritt tal-inizjattiva. F'ħafna pajjiżi dik id-dritt huwa l-Gvern li jiddraftja abbozz ta' liġi u jqegħdha quddiem il-Parlament. Issa fl-Ewropa hija l-Kummissjoni li tagħmilha din. Kritika lejn dan il-proċess hija li l-Kummissjoni hija msawra minn nies li mhumiex eletti. Fil-verità, mhuwiex veru. Il-Kummissarji huma, l-ewwel ħaġa, appuntati mill-gvernijiet leġittimi tagħhom. Malta mdorrijin illi Ministru jiġi elett il-Parlament. Franza, għandek kważi l-Ministri kollha li qatt ma kkontestaw elezzjoni f'ħajjithom. Il-kultura hija differenti. Li huwa interessanti wkoll li forsi tgħidli fuq xiex tistgħu tilleġislaw. fuq xiex ma tistgħux tilleġiżlaw. M'hemmx risposta qasira. Il-kriterju huwa x'hemm fit-Trattat. U t-Trattat huwa Trattat firmat mill-pajjiżi kollha fejn il-pajjiżi ftehmu li jagħtu l-poter lill-Unjoni Ewropea. Eżempju, l-edukazzjoni mhijiex kompetenza Ewropea as such għaliex kull pajjiż jixtieq li jkollu d-dritt li jagħżel il-kurrikulum tiegħu. Fl-edukazzjoni l-Ewropa ma tidħolx. Ma tidħolx fil-kurrikulum, tidħol f'aspetti oħrajn għax imbagħad pereżempju waħda mill-iktar affarijiet li hija magħrufa għaliha l-Ewropa hija l-Erasmus, network ta' universitajiet fejn hemm recognition tal-istudju li tagħmel f'post biex tieħu degree band'oħra. Mhijiex speċifika dwar x'qiegħed tistudja, hija pjuttost dwar il-mekkaniżmu tal-istudju iktar milli t-tema jew is-sustanza. Kif taslu biex tiddeċiedu liema huma l-liġijiet li ħa tibdew tiddiskutu? Il-Kunsill Ewropew, li huwa l-Prim Ministri u l-Presidenti, il-leaders, bħalissa qegħdin jiddiskutu dak li jissejjaħ strategic agenda, jiġifieri x'inhuma, x'inhi l-viżjoni, x'inhuma l-prijoritajiet strateġiċi għall-ħames snin li ġejjin. Dawk jiddeċiedu bejniethom dawn huma l-affarijiet l-iktar importanti. differenti, ħa jkun hemm affarijiet li jinqalgħu mhumiex prevedibbli, pereżempju l-Covid, ma konniex nafu li ħa jiġi l-Covid, però hekk jkollok allura din il-viżjoni dawn il-prijoritajiet. Il-Parlament jieħu nota ta' dawn il-prijoritajiet strateġiċi u waħda mill-ewwel affarijiet li jrid jagħmel dak il-Parlament il-ġdid huwa li jaħtar Kummissjoni ġdida. Għax inti qabel għedtli li l-Kummissarju mhumiex eletti, però apparti li huma jieħdu l-leġittimità tagħhom mill-fatt li huma nominati minn gvern leġittimu, kull min huwa nominat irid imur quddiem il-Parlament. Għandu tliet sigħat ta' mistoqsijiet dwar x'inhuma l-intenzjonijiet, x'inhu l-passat, x'huwa t-track record tagħhom, x'inhuma l-kwalifiċi tagħhom biex ikunu Kummissarju u, fl-aħħar ta' dawk it-tliet sigħat, tittieħed deċiżjoni jekk dil-persuna hijiex tajba jew le għal dak li jkun. Ikun hemm nies li l-Parlament jiddeċiedu isma' tgħoddx għalina. Iva, kull darba jkun hemm tnej jew anke tlieta. Meta tiġi maħtura l-Kummissjoni, pereżempju, din id-darba għandna daw it-tliet tliet Viċi Presidenti Eżekuttivi li jirrappreżentaw it-tliet prijoritajiet prinċipali li kienu, għandek wieħed responsabbli għall-Green Deal, jiġifieri għat-tranżizzjoni ekoloġika, klimatika, waħda li hija responsabbli għat-tranżizzjoni diġitali, it-tielet wieħed li huwa responsabbli għal dak li jissejjaħ ekonomija soċjali li taħdem għall-poplu. Għandek ukoll oqsma oħrajn għax inti għandek imbagħad ir-rwol tal-Ewropa fid-dinja, jiġifieri l-aspett estern. Hemm diversi prijoritajiet. Daw it-tlieta li qed insemmilek huma qishom dak li huma overarching għax li huma oġġetivi li jinkludu fihom ħafna aspetti importanti. Issa, ħaġa ġdida li introduċejna, u din hija ħaġa li aħna responsabbli għaliha aħna fil-fatt, noħolqu dak li jissejjaħ Citizens Panel. Nagħżlu 150 ruħ bix-xorti mill-Ewropa kollha, nies li mhumiex esperti fis-suġġett, bħalissa għandna panel għaddej fuq l-effiċjenza enerġetika. Ikollhom esperti għad-dispożizzjoni tagħhom, ikollhom temi għad-dispożizzjoni tagħhom, tagħhom u joħolqu sensiela ta' proposti li mbagħad aħna bħala Kummissjoni rridu nħarsu lejhom u nieħduhom into consideration meta nkunu qegħdin niddraftjaw l-inizjattiva. Waqt li taslu għall-abbozz. Irrid noffrilkom, skużani, ilma. Dik xi ħaġa li nnutajna hawnhekk. Tipo aħna meta mmorru meeting Malta, l-ewwel nofs siegħa kważi lanqas nagħmlu xejn. Tipo kif inizzija, Agħmlu l-kafè, issa għandna l-panettone. Hi x'kont se nagħmel. Flok il-Panadols kont ħa nieħu l-pinnoli tal-ADHD u ma nafx kienet tkun il-konsegwenza tagħha. Il-proċess politiku jiġi kkompletat, l-abbozz imur għand il-Kulleġġ tal-Kummissarji. Il-Kummissjoni mbagħad tgħaddi din il-proposta lil dawk li jissejħu l-koleġiżlaturi, għaliex fl-Unjoni Ewropea mhux m'għandekx leġiżlatur wieħed għandek tnejn, li mhijiex ħaġa barra min-normali lanqas. Għax aħna Malta again imdorrijin b'parlament wieħed. Kważi fil-pajjiżi l-oħrajn kollha għandek mill-inqas tnej, għax għandek il-parlament u għandek is-senat pereżempju. U hawnhekk għandna sistema simili għax għandek il-parlament Ewropew u mbagħad għandek il-kunsill fejn għandek il-27 pajjiż u 27 gvern irrappreżentat. Il-kunsill iħares lejn l-abbozz, il-proposta u jifforma pożizzjoni. Żomm, żomm, mill-kummissjoni jmur il-kunsill mhux il-parlament. Immur għand it-tnejn. F'daqqa. F'daqqa, għaliex huma ko-leġiżlaturi. Sejt il-min kont qed immeri dalgħodu. Allura, il-Kummissjoni tgħaddi din il-proposta lill-Kunsill u lill-Parlament. Sewwa. Simultanjament. Il-Kunsill u l-Parlament jibdew jiddiskutu bejniethom biex ikollhom pożizzjoni, x'inhi l-pożizzjoni li ħa-jadottaw fuq dan il-proposta. Allura, imbagħad il-Kunsill jifforma l-pożizzjoni tiegħu. Il-Parlament ikun qed jagħmel l-istess ħaġa. Imbagħad, jiġi t-trilogu, trialogue. Dialogue huwa bejn tnejn. Trialogue huwa bejn tlieta, u tlieta huma l-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill. Ġieli kont parteċipi f'dawn il-. Osservajt, le, ma direttament le. Huwa xi ftit ostili. L-idea ta' kulħadd hija li nsibu soluzzjoni. F'dil-parti jien ukoll indħalna f'ħafna aktar dettalji dwar x'tagħmel u x'ma tagħmilx il-Kummissjoni u l-Unjoni, però iddeċidejt li għalissa, ma' Colin, se nieqaf hawnhekk. Però mhux mingħajr. Mela, it-tislijiet, it-tislijiet. Tislijiet. Il-ġenituri tiegħi nispera li jarawh dan il. Programm oħti lil sijiet, il-qrabat, il-familja kollha, ħbieb, kull min jafni. Tlaqna mill-binja tal-Kommissjoni għal Plax de Luxembourg. Fejsa nieħdu kafe ma' membru ieħor ta' diaspora Maltija li taħdem fi Brussel, dan huwa Edward Demikolik Xtlimt f'kura, xtlimt sida. Ġenituri tnejn mill-belt, allura kont ninżel ħafna l-belt, kelli ħafna ħabib li jgħixu l-belt ukoll. Li nanna kellha ħanut, allura kont inkun ħafna. Kellha ħanut żgħir, ħabed għexri, affarijiet hekk. Fejn toqgħod issa u int? Issa noqgħod il-barra minn Brussell, ma noqgħodx fi Brussell innifisha. Villaġġ żgħir. X'ismu? Jismu Huilarc. Kif noħroġ mid-dar naqsa mit-triq niġi ġo foresta waħda mill-ikbar fl-Ewropa. Zammek hawn 15-il sena. Tgħix ħajja tajba din, it-tfal kibru hawn. Eh, mhux is-soltu kun da sejt nazzi. Le, le, le, Il-kariga tiegħek, għajdilna x'in il-kariga tiegħek. Mela jien għamilt ħafna affarijiet fil-Kommissjoni ma dejjem fil-komunikazzjoni u llum qiegħed fid-DG għajdu DG Sante. Mela, Edward għadu kif semma il-kelma DGs. Dawn huma numru ta' dipartimenti li kull Kummissarju jiġbor taħtu biex jikkontribwixxu lejn il-missjoni ġenerali tiegħu jew tagħha. Immaġina ferrovija twila bil-Kummissarju bħala x-xufier u l-vaguni bħala dawn id-DGs bejn wieħed u ieħor. Waze, għaxar sekondi rewind jekk jogħġbok. Għamilt ħafna affarijiet fil-Kommissjoni ma dejjem fil-komunikazzjoni u l-lum qiegħed fid-DG għajdu l-DG Sante, il-DG li jħossib is-saħħa u l-food safety. U di fil-fatt hija xi ħaġa li tinkwitani. Imma mbagħad tant nibda nimmaġna li hija vasta li nibda ngħid aħjar ma naħsibx. Nibda biex inser forsi nserraħlek rasek ngħidlek li r-reġjun tal-Ewropa għandu l-aqwa standards fejn jidħol is-sigurtà fl-ikel. imkien fid-dinja ma jaslu viċin tal-standards tagħna. L-iktar ħaġa naħseb li hija li hija x'ismu hija dak li ngħidulhom ir-residues fl-ikel. Ġifieri inti tuża l-pestiċida meta tagħmel il-proċess fil-fabbriki ikollok dak li jgħidulhom residues. Ġifieri inti jkollok affarijiet li jibqgħu fuq l-ikel. L-standards tal-Unjoni Ewropea huma l-iktar strikt fid-dinja. U anka l-mod kif kif inħarsu lejn l-ikel fl-Ewropa, l-ikel l-Ewropej jħobbu ħafna l-ikel, ġifieri jekk Sewwa. titkellem Taljan, ma ma Taljan l-ewwel ħaġa li tkellimlek fuqha ġeneralment huwa l-ikel, it's part of our culture. Pereżempju fl-Amerika, meta inti tikol tiġieġa, dik it-tiġieġa ġeneralment ma jagħtux kas kif titrabba, u mbagħad qabel ma tmur għand il-konsumatur, it huwa wash, Speċjalment bil-klorin, dik fl-Ewropa ma teżistix. Il-growth hormones ma nagħtux lill-annimali. Imma di tagħmilna inqas kompetittivi nimmaġina mbagħad hu. Għax jiswa iktar biex tagħmel l-affarijiet. Hemm elementi però bil-kontra biex inti tista' ġġib prezz aħjar. Il-ħxejjex, il-laħmijiet li jiġu minn barra l-kontinent. Dawn li semmejtlek l-MRLs, dawk japplikaw. MRL tfisser? Il-maximum residual limit. level. Ġej minn fejn ġej, once li jitlu fis-suq Ewropew. I'll have the cappuccino. In the meantime, can we have an appreciation pan for Jael, please? No, no, no, no, please. Li qed tilqalna wkoll ix-xemx. Konet ngħidu min jimporta għal ġol l-Unjoni. Irid isegwi l-istess rekord. L-Ewropa kif tiżgura li mhux qed jiżgiċċaw il-containers li ma josservawx daw l-MLRs? Kull pajjiż huwa responsabbli minnu, kull pajjiż jagħmel iċ-checks checks tiegħu u daw isiru mal-Ewropa kollha, kemm f'Malta, kemm Litwanja, ġifieri int għandek checks li huma dejjin li kollu. U kull sena joħroġ rapport. U dar rapport juri li l-livell huwa baxx immens, ġifieri l-kwalità hija għolja ħafna. Min jiddeterminhom daw l-MLRs? L-EFSA hija l-European Food and Safety Agency, it's a scientific agency qiegħda Parma, l-Italja. U l-ħin kollu tiġi mġedda nimmaġina. Ġeneralment meta tapprova xi ħaġa, meta tapprova sustanzi għal perjodu għax anke ġifieri mhux qed tapprova għal dejjem. Il-biża' taf tkun illi l-EFSA tiġi influwenzata. Dik dejjem il-biża' kemm issir fil-prattika kważi xejn għax mingħajr ma jridu n-nies jaħsbu ħażin fiha tipprova tagħmel minn kollox dejjem iktar trasparenti kemm jista' jkun. Very, very transparent. F'dan l-aħħar rajna wkoll ħafna protesti insomma tal-bdiewa Fej kienu, għawek kienu, fil-plas, kont prezenti għal-jom, fil-sens, ma konċe, ma nħarġax kont jgħad bil-ħar, għad bil-portrait. Għal xiex kunet protesta għal ħafna mir-rabja li kellhom lejn l-Unjoni Ewropea ġejja mill-fatt li l-standards huma li standards ta' animal welfare biex inti tejjeb l-standards tiegħek għandek kost. Qed jaraw li Din l-ispiża ma jinfilħuhiex iktar, waħda mill-affarijiet kienet fuq di tal-pestiċidi, li hu ipproponiet regoli ġodda u dawn they became very polarized, ġifieri l-ekonomija kif marret minħabba tal-Ukraina. U fil-fatt l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea rtiratha dil-proposta. Huma għax jixtru jagħtu sejħu biex l-Unjoni tgħin biex l-istandards jitbaxxew. Il-protesta ma kinitx fuq di biss, kienet l-iktar fuq il-mod kif jitqassmu l-flus tal-Unjoni Ewropea, hemm ħafna affarijiet. X'taħseb li setgħet tagħmel l-Unjoni biex tikkomunika aħjar ma' dawn il-bdiewa biex ma naslux sa ħuġġieġa fil-Place de Lussembourg? Fimni, mal-bdiewa throughout the years dejjem kellek il-bdiewa ġew hawnhekk u għamlu dat tip ta' protesti, ġifieri mhux xi ħaġa li qed naraw għallum. Kien hemm xi ħaġa taħseb li ma spjegatx sew l-Unjoni jew? With hindsight tista' tgħid ħafna affarijiet. With hindsight qed nitkellmu. Imma ħadd ma kien qed jistenna meta saret il-proposta. kif ħaj jizvoltaw l-affarijiet l-Ukrajna. Aħna nippruvaw nifmu wkoll il-proċess leġislattiv. U xaqna nippruvaw nifmu speċa kif taħdem biex tissawar liġi. Fimna zissa, il-Kummissjoni tipproponi tgħaddi l-abbozz tagħha lill-Kunsill u l-Parlament mbagħad ikun hemm dan il-perjodu ta' dialogu bejnietom u mbagħad ikollok it-trialog u mbagħad minn hemmhekk fl-aħħar naslu biex ikollna liġi. Tibda ħafna qabel fil-verità biex tasal għall-abbozz tal-proposta hemm tliet snin xogħol. Pereżempju, riċentement, dawn l-aħħar sentejn, anke kien hemm dak li qed jgħidulhom citizens dialogues, ġifieri. Fuq dik smajna, fuq dik smajna. Fuq student dialogues. Ġifieri jkun hemm 150 ruħ li jiġu magħżula. Magħżula minn xorti. U l-ewwel waħda kienet fuq tagħna tal-food waste. Bażikament ħarġu 21 rakkomandazzjoni minn din il-proposta. Il-proposta bħalissa qed tiġi diskussa u waslet kważi fl-aħħar. Fuq liema livell? Qed tiġi diskussa fit-trialogue fl-aħħar fażi tagħha. Jiġifieri u dalwaqt tiġi li jkollna legally binding benchmarks ta' kemm il-pajjiżi jridu jaraw li ma jinħeliex ikel. Il-ħin kien qed jagħfas, però qabel tlaqt ridt insaqsi lil Edward il-ġurnata tiegħu f'hiex kienet tikkonsisti. Niktbu l-press release, nagħmlu fact sheets, nagħmlu video, nagħmlu nitilfu s-social media, nispjegaw x'inhi. Dan fil-fatt l-aħjar liġi hija dik li dejjem maħduma mal-istakeholder. U fl-aħħar mill-aħħar tispjega x'inhi tagħmel il-Kummissjoni Ewropea. Le, u jiena nimmaġina kieku jien pereżempju tagħmel xi fuq il-medja u qed jiġi abbozzat. Jiena nkun nixtieq nkun naf anka biex nista' nkellem il-membru parlamentari. Jiena nippreferi li di ma tgħaddix jekk jkun hemmhekk hekk tajjeb li aħna nkunu informati. U l-ħin ma' Edward allura ntemm. Pero qabel ma nitilqu. Dak kollox min-naħa tiegħi, għandek xi tislijiet? Għandi ħbieb u għandi familja li qiegħda Malta, ġifieri nsellimilhom kollha u l-ħbieb li għandi hemmhekk. Ningrazzjak tal-ħin tiegħek. Ħa pjaċir żirt nafek. Mela fuq il-Kummissjoni għal issa daqshekk. Tlaqna issa sal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill huwa l-istituzzjoni fejn il-Ministri ta' kull stat membru jiltaw biex isibu it-triq li jixtiequ lin-nazzjonijiet tagħhom iter u flimkien. U ta' dan sejtina spjega ta' Adrian Mifsud. Il-band ta' Zazitek, mużika ta' Zazitek, il-Metallika. Ma nidirxu. Qatt ma kelli xaret. Xeħta kellek, tista' tibatilna ritrat. Le. Iktar eh, rotta tal-karozza tal-linja li qatt. But 29 mill-belt u kienet toħodna ż-żejtun imma kienet hekk xfiq li daħlek sa San Girgor u tibqa' niżla r-ramla. Int trabejt fiż-żejtun. Ovvjament differenti ħafna minn Brussell. Onestament l-ikbar differenza li rajt huwa d-daħlita ta' kultura ta' nies li hawn hawnhekk. Mhux just Maltin, hawn nies minn mhux just mis-27 pajjiż membru imma beyond, għandek ħafna organizers internazzjonali li kollha jingħaqdu hawn u b'xi mod jew ieħor jaħdmu flimkien. Dik għalija kienet l-ikbar tagħlima, l-ikbar esperjenza u l-isbaħ esperjenza li kelli li ġejt naħdem hawn. L-iktar ħaġa li sseduċietek biex tkun parti minn dal-proġett huwa li inti parti minn din il-missjoni enormi? Hija livell fejn qed tagħmel impatt mhux ġast livell nazzjonali imma impatt livell Ewropew li fl-istess ħin qed tagħti d-dimensjoni l-identità tal-kultura li jiena Malti u l-fehma Maltija f'dal-livell. Mhux għax jiena qiegħed hawnhekk bħala Malti, qiegħed hawnhekk uffiċjal Ewropew, però trabbejt Malta, għandi dik il-mentalità u l-kultura Maltija. Il-Kunsill huwa l-istituzzjoni fejn għandek lis-27 Stat Membru fejn jiġi rrappreżentat il-Gvern tiegħu. Issa, għandek il-Kunsill huwa magħmul bażikament minn ministri fejn huma fl-aħħar jivvotaw il-liġi. biex tgħaddi. Issa hemmhekk għandek livelli ta' diskussjoni, tibda mill-grupp ta' ħidma li huwa fejn il-work horse tista' tgħidlu fejn il-proposti tal-Kommissjoni jiġu jiġu eżaminati fid-dettall. Jirrappreżentaw il-Gvern, il-Stati Membri, il-Gvern jiġi hawnhekk. Inti parti minn dawn il-working groups qiegħed jiġifieri u. Jiena r-rwol tiegħi huwa li nassisti l-President. Il-President tal-Kummissjoni. No, il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Mela. M'hemm tliet Presidenti hawn. Mela, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jaħdem abbażi ta' rotating presidency. Kull pajjiż, Malta kellha l-Presidenza fl-2017. Tista' ttina eżempju ta' xi ħaġa li taħseb tajjeb il-Maltin ikunu jafu, isma' jiena ħdimt fuq din il-ħaġa u għamiltilkom ħajjitkom daqsxejn aħjar. All right, ir-Regolament fuq reklamar politiku. Bħalma taf, huwa veru suġġett kurrenti bl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej resqin fejn bażikament niggarantixxu li ċ-ċittadin ħa jkun jaf meta jirċievi fuq Facebook, pereżempju, li titlaqlu pop-up advert politiku. Issa bil-liġi ħa jkollhom juru li dan huwa reklam politiku, min sponsorjah u min hemm wara. L-importanti huwa li jekk dan attur politiku qed jħallas biex jagħmel reklam u Taf x'ġiefih, inti għandek dritt tkun taf li dan huwa reklam politiku u min qed iħallas għalih, biex inti l-messaġġ li qed taqra tkun taf min qed jibgħatulek. L-element l-ieħor tar-Regolament huwa li jipproteġi lilek mill-użu tad-data privata tiegħek. F'meta tirreġistra fuq dawn l-online platforms, tagħti ħafna dettalji tiegħek through the use tal-platform, ħa nispjegahilek bl-Ingliż din għax ma nafx, they can infer certain, sensitive data, then affect your political beliefs, your religious beliefs, your gender, everything. Okay? U hemm issa regolamenti stretti fejn they cannot do that aktar minn qoddim ma jistgħux jużaw sensitive data għal fini ta' reklamar politiku. Il-data l-oħra tista' tintuża biss jekk int tagħti il-kunsens tiegħek U li tinġabar direttament minn għandek, mhux minn għand il-meta. Għalfejn il-Malti hekk qisu għalina l-Ewropa qas teżisti kważi? Hemm wisq livelli kultant bejn iċ-ċittadin u l-Ewropa direttament biex iħossu li imma hemm ħafna. Jappartjeni. Ħafna affarijiet ta' kuljum li qas biss jindunaw li huma regolati. Il-labelling li hemm fuq l-ikel u għalfejn qed tirċievi nutritional score, il-toys li nixtru lit-tfal. Dak hemm ħafna standards warajhom. li huma kollha rregolati mill-EU, x'jistgħu jikkontjenu kimika u li aħna noħduhom for granted. Hemm din il-kritika li l-proċess leġiżlattiv jieħu ħafna ħin, però kemm hawn nies li għandhom għanijiet u perspettivi u sfondi kulturali u kollha qed jippruvaw jikkonverġu biex fl-aħħar mill-aħħar jieħdu pass ieħor flimkien. Dawn il-kunsiderazzjonijiet kollha biex dawk imbagħad titfagħhom f'liġi huwa proċess bla dubju diffiċli. Kumplikat. Eħe. Se jkun frustranti? Ħafna, dejjem. Tkun tixtieq tagħmel ċertu progress imma taf li hemm argumenti oħra li huma validi daqs kemm huma l-argumenti ta' ħaddieħor u l-frustranti għax trid issib kompromess. F'liema punt tiddeċiedu, isma', da tajjeb biżżejjed biex ngħadduh il-Kunsill? Meta tara li wasalt f'punt fejn dak il-livell ma tistax tagħmel aktar progress, l-issues li baqgħulek huma politiċi wisq biex taqbel fuqhom jew tiddiskutihom f'dak il-livell, titla' l-livell li jmiss. U min joħodha dik id-deċiżjoni? Il-Presidenza. Working group, permanent representatives ta' kull pajjiż. U mbagħad council li huma l-ministri. Mela dak huwa s-salon. Working group, l-ambaxxaturi ta' kull pajjiż li tagħna qegħdin Dar Malta, jekk qed nifhem sewwa. U mbagħad minn hemmhekk once li jaqblu bejniethom il-permanent representatives ta' kull pajjiż, u mbagħad titla' għand il-kunsill. Issa jekk ma jkun abbozz fuq l-ambjent ħa jkunu l-ministri tal-ambjent. Jekk hija edukazzjoni, edukazzjoni u tibqa' sejra. Ma dejjem istituzzjoni waħda hi. U qabel ma nparpru 'l hemm, It-talba obbligatorja. Ejja, għandek xi tislijiet partikolari? Tina tislija, ejja. Il-familja, l-ommi, il-Miriam u l-ħija Mark. X'jagħmel Mark? L. Okej, erġa' saqsini d-domanda. X'jagħmel ħuk Mark? jaħdem l-isptar. u mill-Kunsill irħejniela lejn il-Parlament Ewropew. Fil-Parlament 27 pajjiż Ewropew imħadna fl-Unjoni huma rappreżentati minn 705 membri ilkoll eletti direttament mill-popli tagħhom u biex itina aktar dettalji dwar il-Parlament iltqajna mal-eks kuratur tal-Mużew tal-Parlament li il-Mami semmietu Kurt Buttigieg mill-Ħamrun, border ma' Santa Venera biex inkunu ġusti. L-iktar ħaġa li kienet importanti f'Żożiti kien il-ġnien li kien hemm vera qrib tagħna, Romeo Romano, naħseb ħafna nies jafuh, qiegħed Santa Venera. Ma jekk tkollok l-ewwel tfajla tmur hemm. Tilgħab ftit bis-skateboard ta' għal wiċċek tmur hemm. Kellek kitba kbira biex titlaq minn Malta. Xtaqt niftaħ il-purtiera u nagħmel xi ħaġa differenti. Kont qed infittex u kumbinazzjoni sibt xogħol il-Lussemburgu, kienu qed ifittxu qarrejja tal-provi dak iż-żmien, spiċċajt hawnhekk kważi għoxrin sena ilu ġifieri. Fi Brussell. Meta mmuvjajt minn hemm għal hawn, għażilt post li kien jidher vera simili għal Ħamrun. Ġifieri Barrière de Saint-Gilles għal min għandu Street View. Arawh għax kien ifakkarni ħafna fil-Ħamrun. Hawnhekk it-tielet sular, nerve centre hawnhekk tal-uffiċini tal-Parlament ta' kollox jiena nqagħad hawnhekk. Ejja il-mikes. Diżorjentat. Hemmhekk ma mort. Ok. Hawnhekk dal-vox box. Hawnhekk fejn isiru ċertu intervisti, broadcasts, ġifieri hawn set up kif qed tara hemm studio. U min jużah dak? Ġeneralment MEPs, ġurnalisti. Nies interni ġifieri kont jagħmlu programm wara l-wejża fil-fatt hemmhekk hemm il qishom il-letter boxes tal-pajjiżi kollha ġifieri dawn l-MEPs kollha kemm huma. Right, jiġifieri jekk jiena nimposta ittra lil MEP X Malti, tasal il-Parlament u mbagħad mill-Parlament. Mill-Parlament iqassmu hawnhekk. Ikun hemm xi ħadd li jkun xogħlu jitfakkirlu fuq waħda minn dal-kaxxi. Eżatt. Din hija l-kaxxa postali ta' Malta li hija ringiela waħda fil-verità. Hawnhekk. Hawn bosta stazzjonijiet, dawn fejn ikun hemm l-MEPs pereżempju jagħmlu videos lill-kostitwenti, jippreparaw materjal. Jiena nara, ma nafx, hawn naqra riġidità għalija. Flok differenti. Ma naħseb. Naħseb li għandna raġel nistgħu nbiddlu. Naqra rhinoplasty and we're good to go. Daw hekk, dawn huma l-presidenti kollha li kien hawn tal-Parlament Ewropew. Din hi skultura ta' artist Belġjan jisimha Confluence li turi li minkejja li hija magħquda l-Ewropa qiegħda kullimkien u l-branches tagħha joħorġu kullimkien. Waħda mill-iktar affarijiet li tintuża ġifieri jkun hawn xi ħadd naqra ta' ċajta jagħti daqtej u jara malajr kemm jaslu security. Jiġu hawn u joqogħdu jtuk ċamata bil-kliem. Le qatt m'għamiltha jien personalment, għandi ħajra kbira. Nista' nisfidak tagħmilha? Le, għax pjuttost nibża' x-xogħol tiegħi. Hawnhekk warajna issa hawn l-emiċiklu. Il-hemicycle. Mela, spjega li waħda, jew fakkarni, jista' jkun diġà għedt li. Il-hemicycle hawnhekk liem parti tal-proċedura leġiżlattiva jsir? Laqgħat kbar u anke sessjonijiet jgħidulhom mini-plenary sessions. Jiġifieri kif nafu s-sessjonijiet plenarji, il-kbar ngħidulhom hekk, isiru s-sede ta' Strasburgu. Saru ħafna movimenti minn MEPs biex forsi din biċċa xogħol tinqata' tas-sede u jkun hemm sede unika, tkun iktar ċentralizzata. Għalfejn, x'inhi r-raġuni għalfejn dak imsakkar hekk? prova napprezzaw. Għawek għana iżu xirib ta' mini erja kummerċjali li għanda l-imkwalità ta' użu. Eh, eh, di ta' għawek għaw kollox, għaw banek, hairdresser, kollox. Ġifiri l-ideja kienet meta għamluwa, l-assistenti kienu għat jaddu ħafna ħina u per eżempju, assistenti li speċjalment ikollhom xogħol li tagħhom ikollu x'jaqsam ma' delegazzjoni barra l-Ewropa. Washington ikun ħin differenti, allura hu qed jaħdem. Allura hawn hekk kien ikollok, sta jinqal minn hu, jekk ma jistax jieħu ikla jista' jieħu biċċa ċikkulata. Miftehim mal-lejl. Ma jibqgħux mal-lejl, imma fil-verità dejjem xi ħsib xi ħaġa miftuħa, jekk le ħa ssib vending machine, jiġifieri b'xi mod titrejjaq. Hemm lust. Hemm waħda hemm. Għandi bżonn adult. Spiegħana għal l-kantin. Da hard case, bazzikament, li jkun fih. Jedu l kantin, għax bil-Franċisek, fil-fat nista ma jisa xaċa tal-gwerra kantin. U fil-fat kif qed taraw eh, jitfaw dokumenti fija u jumej qabel eh, ma jitilqu għas-sessjoni plenarja ta' Strasburgu jgħaddu s-servizz de menaġma jgħidu l-om ġviri l-movers, jiġbru għom kolla, jitfawhom fuq trak u joħdu għom emmek. Umbat iqasmu għom u d-dim l-offiċini n-naħal oħra U kienu għamlulna premessa li biex ma nitfgħux ikel u xorb għax kien hawn min qed jgħid issa naħsiblu għax is-snack li nħobb jien. Tkun qiegħed bis-silk tħalli hemmhekk ġimagħtejn. Eżatt. Eh u? U Alla sabu. Alla sabu. Għajuna, għajuna. Imma l-Parlament Ewropew mhuwiex biss bbażat fi Brussell imma huwa maqsum fi tliet postijiet. Biex jispjegali aktar dwar da, Kurt ħadni sal-Parlamenterium li huwa il-mużew dwar il-Parlament Ewropew. Hija wirja multimedjali ħafna, informattiva ħafna u anka Pjuttost divertenti. Issa l-idea hi li l-Parlament Ewropew billi jirrappreżenta ħafna nies, ħafna popli, ma jkunx maqsum fuq post wieħed. Għandu s-sit prinċipali li hija di ta' Strasbourg fejn isiru l-sessjonijiet plenarji, fejn qisu jingħaqad dak kollu li jiġi diskuss. Ix-xogħol kollu li jagħmlu, il-xogħol kollu li jagħmlu fil-kostitwenzi tagħhom, ix-xogħol kollu li jagħmlu bnadi oħra, jaqduh flimkien u jiddiskutuh hemmhekk. Hawnhekk qed naraw il-binja fejn qegħdin, kif qed taraw. Parlament ta' Brussell, jiġifieri aħna dħalna minn hawn, konna hawnhekk dil-pjazza qisha u dak kien l-istazzjon l-antik, aħna qegħdin f'dil-binja t'hawnhekk, il-Parlamentarium, u dawn qegħdin uffiċini pratikament, ta' fejn isir ħafna mix-xogħol fi Brussell. Dawn huma l-binjiet tal-Parlament Ewropew fil-Lussemburgu, hawnhekk isir l-iktar xogħol amministrattiv. Din hija parti mill-Parlament. Eżatt, għall-back office tista' tgħid. Dan it-torri u dan it-torri tqam il-żmien traduttur. Pereżempju, bħalissa qed nolqot il-Maltin għax il-Maltin qegħdin is-sular ta' fuq nett. Dgħajsu, nistgħu ngħidulu hekk, tunnel storiku, ġifieri hawnhekk tasal għall-punt għalfejn inħolqot l-Unjoni Ewropea. Qabel fl-Ewropa kien hemm ħafna kunflitti, nafuhom, mhux qed ngħid xejn speċjali u ġdid. U l-ħolma Ewropea kienet illi ħa naqilbu minn sistema ta' kunflitt għal sistema ta' kollaborazzjoni. Inti tara qisu dal-crescendo ġej u mbagħad naslu t-Tieni Gwerra Dinjija, 60 miljun ruħ mejta, ħarisna madwarna u ddeċidejna Ma mhix sostenibbli din l-affari. Dan huwa l-Parlament, u qed nassumi. Mela, jekk qed nifhem sew, dawn il-kuluri jirrappreżentaw partiti, mhux nazzjonijiet. Dan il-hemicycle jissejjaħ. Joqogħdu skont l-affiljazzjoni politika tagħhom, il-Kummissjoni, il-Kunsill, jew għal partiti differenti, u dawk li jgħidulhom non-inscrits, jiġifieri m'huma mal-ebda partit, jiġifieri dawn indipendenti għal rashom kompletament. Il-fatt li qed nippruvaw dawn il-kulturi kollha li l-istorja tagħhom hija fil-verità dejjem jitqatlu bejniethom, u aħna qed nippruvaw insibu mezz. illi mhux talli nikkollaboraw u li s'issa ħadmet, għax mhux talli kellna l-paċi, talli kellna ħafna prosperità. Ma jistax ikollok esperiment iktar ambizzjuż minn hekk li tgħaqqad kontinent sħiħ tal-pajjiżi kollha. Tant għandek variables, tant għandek moving parts, li għalija miraklu li jibqa' jaħdem. Taf tara dawn il-film tal-futur ħafna fejn id-dinja ikollha l-kunsill tagħha u kulħadd hemm miġbur. Issa, il-fatt li dal-esperiment bejn dawn il-kulturi kompletament differenti, mhux talli qed jikkoeżistu imma talli qed isibu mezz li jkollhom il-prosperità u l-paċi, dawn kollha l-affarijiet kollha li jfittxew. Huwa esperiment diffiċli u mhux perfett, żgur. Però l-fatt qed jirnexxilna fuq din l-iskala kważi jġagħlek tibda tgħid, tajjeb din taħdem fuq l-iskala dinjija. Intemmet iż-żjara tagħna fil-Parlament ukoll u magħha l-ewwel jum fi Brussel. Għaxina risposti ħat ispiegali ftit affarijiet Alexia. Għada se niltaqgħu ma' iżjed Maltin li jaħdmu fl-Unjoni biex nissoktaw bit-tarif. Il-bira dak kolin fih sebba sullari. Għalli nsaqsik minnu spillo. We're uh, shooting a documentary. Why does Malta look like Beirut now? Ask him that. Ma tistax imwieġeb xaħta bħal dik. Founding Fathers tal-Unjoni. Li famużament qal. Tamil li xek. Minus la lejba tu il-dut. Il-tajna mal-Kevin Costner tal-Kommissjoni. Jien ġo Mallija u nista' ngħid li naf ħarir iktar dwar l-Unjoni mill-li kon naf meta stembaħt. Nittama